Iwak wadi, iwak takasam. Umanya-manya palit ka acan. Ijikan ulun mangucap salam supaya kita salamat barataan. Acil Imai bajualan tomat, nang manukar harus salamat. Mun kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita pajatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nang pamulaan, parnah kah babuhan kita bapikir apa jadinya lamun kaina anak cucu kita kada tahu itu basa Banjar? Apa jadinya amun babuhannya kada tahu lagi madihin Mamanda, Sasirangan, atawa adat Banjar? Apa jadinya amun amun budaya nang diwariskan kuitan bahari akhirnya tatinggal di buku sejarah haja? Pasti kada handak pasti kita kada handak. Nangitu tu jadi, Gawi Sabumi menjaga bahasa wan budaya Banjar. Gawi Sabumi artinya begawi bersama-sama, artinya menjaga bahasa wan budaya Banjar. Lain tugas sorangan ha, lain jua tugas pemerintah, guru, tokoh masyarakat haja, tapi tugas kita sabarataan. Bahasa Banjar adalah da bagian dari jatit urang Banjar. Bahasa kada hanya sekadar alat bepandir.

dalapan kidupan sahari-hari. Kada salah kita bapandir bahasa Indonesia, bahasa asing, atau bahasa lainnya. Nang itu panting banar gasan masa depan. Tapi, jangan sampai karana ini, jangan sampai kita pintar babahasa asing, kita kada ingat lagi lawan bahasa sorangan. Jangan sampai kita hapal banyak bahasa dari luar, tapi supan pandai menggunakan bahasa Banjar. Kakawanan sabarataan nang ulun hormati, bangga lawan bahasa Banjar. Kada berarti kita katinggalan zaman, justru urang nang mampu menjaga budaya sorangan di tengah perubahan zaman adalah diri urang nang bisi jati diri. Selain bahasa, budaya Banjar jua harus kita pelihara. Kita baisi banyak nang luar bisi budaya nang luar biasa, ada madihin kesenian tuntung khas Banjar, ada mamanda keseni seni teater tradisional, ada jua sasirangan kain khas Banjar nang motif wan maknanya beragam. Ada makanan khas nang kaya soto banjar, katupat kandangan, wadai banjar, wan berbagai adat istiadat nang menjadi kekayaan daerah kita. Semua itu ampun urang, lain ampun urang bahari haja. Budaya Banjar adalah ampun kita berataan wan menjadi warisan gasan generasi nang akan datang. Lalu, apa nang kawa kita gawi? Kada perlu hadang jadi pejabat, seniman, atawa budayawan. Kita kawa mamulainya kita kawa mamulainya dari ampun diri nih. Penambayan, rancaki mamakai bahasa Banjar dalam kehidupan sehari-hari. Nang kadua, belajar wan mengenali kesenian Banjar nang kaya madihin wan mamanda. Nang katiga, bangga memakai produk budaya Banjar nang kaya kain sasirangan. Nang kaampat, mengenalkan. budaya Banjar pakai media sosial wan cara nang positif. Nang paling penting, jangan supan urang menjadi urang Banjar. Zaman boleh barubah, teknologi bemakin maju, tapi jati diri kada boleh hilang. Kita boleh haja mamakai telepon pintar, media sosial, wan teknologi canggih, tapi di tengah kemajuan itu, jangan sampai bahasa wan budaya Banjar hilang dari kehidupan kita. Karena budaya adalah akar, mun akar kuat, pohon akan tetap tegak, mun budaya kuat, jatin diri akan tetap hidup. Oleh sebab itu, marilah kita manjaga sabu gawi sabumi, baimbai-imbai mamakai ga bahasa Banjar, baimbai-imbai manjaga budaya Banjar, baimbai-imbai manganalkan budaya Banjar ke generasi muda. Jangan hanya bapandi, ulun bangga jadi urang Banjar, tapi buktikan kebanggaan itu dangan tindakan. Pakai bahasanya, kenali budayanya, pelajari keseniannya, jaga adatnya, wan gen wariskan generasi selanjutnya. Kawan-kawan nang ulun sayangi, ingatlah, mun kada kita yang menjaga bahasa Banjar, bahasa wan budaya Banjar, siapa lagi? Mun kada wayah wini, bai bila lagi? Mari kita jadikan gawi saruni bukan hanya sebagai logam, tetapi sebagai gerakan.

Gawi sabumi manyukan budaya, gawi sabumi manjaga jati jati diri banua. Urang Banjar bangga lawan bahasanya, bangga lawan bangga lawan budayanya, bangga lawan banuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.